Ministru Michael Farrugia.
Bonġu, naħseb illi meta wieħed jisma' lil Lidja, waħda mill-affarijiet illi tġef moħħu hija Kemm għad baqa' ħafna xogħol xi jsir. Iva, għamilna ħafna passi kbar, baqa' ħafna xogħol xi jsir u meta nlestu u nilħqu l-aspettattiva li għadna kif smajna lil Lidia titkellem fuqha, ħa nerġgħu niġu 'l quddiem biex dal-pajjiż inkomplu nimbuttawh u jimxi 'l quddiem. Imma Min-naħa l-oħra huwa tajjeb ukoll illi nieħdu assessment ta' pajjiżna illum ħames snin wara illi ressaqna quddiem il-poplu Malti roadmap tlaqna lejn lejn sitwazzjoni fejn qalulna li mhux possibbli li qed noħolmu u l-ħolma minnija realtà. Tant kemm għamilniha r-realta li ġiet elezzjoni f'Ġunju li għadda u ġibna maġġoranza iktar mill-aħħar elezzjoni fl-2013. Jiena llum sa nsemmi biss ċertu punti li semmew mir-rapport li ħarġet il-Kummissjoni Ewropea li bażikament tfaħħar l-iżvilupp ekonomiku u soċjali ta' pajjiżna. U bażikament bl-Ingliż qalu economic performance has been outstanding. żvilupp ekonomiku kien ta' barra minn hawn. Illi l-employment growth highest among the EU states, illi ir-rata ta' impjiegi u żieda fl-impjiegi hija waħda fenomenali. Fil-fatt, jekk naraw ir-rata ta' qatt Ikkomparat mal-pajjiżi l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea, Malta hija bit-tieni l-inqas rata ta' qgħad fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Naraw x'jgħidu l-Partit Nazzjonalista. Partit Nazzjonalista qed jgħidu li l-ġid mhux qed jasal għand in-nies. Bażikament. Ridna x-xogħol prekarju ta' dawk il-kumpaniji, ta' dawk il-ħaddiema illi jaħdmu mal-Gvern illi rranġajna li jingħataw l-istess paga bħall-ħaddiema tal-Gvern li jaħdmu ħdejhom. Żidna l-minimum wage. Rajna illi jkun hemm l-in-work benefit. Rajna li jkun hemm it-tapering of benefits ta' dawk il-persuni li jkunu qegħdin fuq benefiċċji soċjali u mbagħad jitlu fid-dinja tax-xogħol u ma jitilfux il-benefiċċji soċjali mill-ewwel kif kien jiġrilhom. Żidna l-pensjonijiet wara 25 sena u jekk nibqa' dej bell-enku sħiħ altru milli ma waslux il-flus u li ġew mill-ekonomija tkabbir tal-ekonomija li kellna għand in-nies. Tant illi nazzjonalisti wkoll waslu biex jgħidu il-faqar qed jiżdied. L-istess statistika tal-Kummissjoni Ewropea u l-mod kif titkellem il-Kummissjoni Ewropea jitkellmu fuq faqar u esklużjoni soċjali illi mill-2013 law reġa' lura għal dak li kien fl-2008. Kif kien fl-2008? Bejn l-2008 u l-2013, ir-rata ta' faqar u esklużjoni soċjali żdiedet 25 fil-mija, żieda ta' 20,000 persuna. F'temp ta' ħames snin u inqas, dawn irnexxielna nerġgħu ndawru r-rota lura biex ikun hawn inqas faqar ġewwa pajjiżna, tant illi l-faqar materjali fl-ewwel tliet snin ta' dan il-Gvern naqsu b'55 fil-mija. U hawnhekk, bħalma għamlet il-ħabiba tiegħi Lydia, Insellem il Charles Miceli, persuna li ħadem kontra il-faqar, ħadem favur il-persuni vulnerabbli, ħadem ġewwa l-Caritas, ħadem f'diversi NGOs biex isemma' leħnu dak li jemmen fih u jagħmel pressjoni ħalli jara illi l-bidliet isiru fl-iqsar żmien possibbli. Fir-rapport isemmi wkoll li kellna inflazzjoni stabbli. U taf x'kienet ir-raġuni li qalu li għandna inflazzjoni stabbli? Qalu għax il-prezz tal-fuel f'Malta huwa wieħed stabbli li wieħed ikun jista' jippjana minn qabel l-affarijiet li hemm bżonn li jagħmlu u allura kuntrarju għal pajjiżi oħrajn fejn il-fuel ikun sploda dan mhux qiegħed jiġri ġewwa pajjiżna. Qalu Il-Partit Nazzjonalista s-surplus mhuwiex realtà. Naraw ir-rapporti li joħorġu mill-Kummissjoni Ewropea li juru illi mhux talli s-surplus huwa realtà, talli minn defisit ta' aktar minn 3 fil-mija tal-prodott gross domestiku, illum għal sentejn konsekuttivi kellna surplus minn dan il-Gvern, Gvern illi kuntrarju għall-Gvernijiet ta' qabel, li kienu jamministraw u jħallu l-affarijiet jinbidlu skont iċ-ċirkostanzi u skont ir-riħ, għall-ewwel darba kellna Gvern li tul dal-aħħar ħames snin iggverna u mexxa u ta direzzjoni u dik id-direzzjoni li ta illum qegħdin ingawdu r-riżultat tagħha. U hekk sa nkomplu qegħdin nagħmlu bħalma anke qabel tkellmet Lydia illi fil-futur ħa nkomplu niggvernaw ħa nkomplu niggvernaw għall-ġid tal-poplu Malti u Għawdxi. Għad baqa' ħafna xi jsir. U fost l-affarijiet illi hemm bżonn isiru wara issa saħħaħna l-ekonomija, ħdimna fuq is-soċjal, ollejna l-livell tan-nies, hemm ċertu istituzzjonijiet illi hemm bżonn inkomplu nsaħħuhom. U għal din ir-raġuni qegħdin fi stadju aħħari ta' riforma illi hemm bżonn fejn għandu x'jaqsam il-law and order ġewwa pajjiżna fis-settur tal-Korp tal-Pulizija illi ħa nkomplu nbiddlu, ħa nkomplu nagħmlu l-bidliet kollha neċessarji għax għal snin sħaħ il-Korp tal-Pulizija kien ikun amministrat. Aħna sa nkunu qegħdin immexxuh u t-tmexxija tal-bidla li hemm bżonn fil-Korp tal-Pulizija ħa tkun qed issir u tibda ssir mix-xhur li ġejjin. Ħa jkollna pjan strateġiku tal-bidliet kollha li fuq perjodu ta' ftit snin inbiddlu anke l-mod kif jiffunzjonaw il-Korp tal-Pulizija. Imma rrid nieħu hawnhekk Spunt biex nirringrazzja lill-Pulizija kollha u lill-Korp tal-Pulizija li minkejja d-diversi attakki kontinwi li jsiru fuqhom mill-Oppożizzjoni, kellna kellna suċċessi kbar. Kellna suċċessi kbar, waħda minnhom, il-fatt li l-kriminalità naqset. U fil-Parlament ftit tal-jiem ilu spjegajt kif il-kriminalità naqset minkejja li żdiedu t-turisti, li kellna rekord fuq rekord fuq rekord tat-turiżmu ġewwa pajjiżna, minkejja li żdied il-popolazzjoni ġewwa pajjiżna u minkejja l-bidliet kollha ta' demografija ta' pajjiżna xorta waħda l-kriminalità qed tonqos u dak huwa riżultat pożittiv. Kellna riżultati pożittivi fejn gruppi ta' kriminalità irnexxielna illi insibuhom, narrestawhom, intellgħuhom u anke jingħataw il-penali tagħhom fejn jidħlu. Kellna settur kien hemm żmien ġewwa ta' Sliema ma kontx tmur u postijiet turistiċi ma kontx tmur bir-rata kbira ta' pickpocketing illi hemm. U dan fil-fatt tnaqas u gruppi kriminali barranin illi kienu qegħdin imexxu Din it-tip ta' kriminalità naqset. Kellna wkoll il-diversi każi oħrajn ta' kriminalità li qegħdin naħdmu fuqhom, kellna suċċessi u nista' ngħidilkom ukoll li fil-jiem li ġejjin sa jkollna suċċessi oħra kbar min-naħa tal-Korp tal-Pulizija u tas-sigurtà, servizzi tas-sigurtà ġewwa pajjiżna illi ħidma flimkien sa jkomplu jagħtu riżultati konkreti bħalma taw is-sena li għaddiet fejn kellna l-akbar qabdiet ġewwa pajjiżna, rekord ta' qabdiet tad-droga u sa nkomplu nkunu mpenjati biex naraw illi il-kriminalità fis-settur tat-traffikar u importazzjoni ta' droga ġewwa pajjiżna nkunu qed intuha l-prijorità kollha neċessarja. Apparti minn hekk, wasalna biex fil-ġimgħat li ġejjin ħankunu qed nagħmlu l-ewwel pass ta' riforma ġewwa l-ħabsijiet tagħna biex imbagħad lejn is-sajf inkunu tlaqna impenjati biex nagħmlu l-bidla ħollistika li hemm bżonn li ssir ġewwa l-ħabsijiet għax għal għexieren ta' snin il-ħabs kellu l-istess mod kif kienu jimxu l-gvernijiet. Kien jiġi amministrat. Kien jiġi amministrat meta laqqas kellek struttura propja ta' kif jitmexxa maniġment ta' post daqshekk sensittiv, ta' post daqshekk delikat. U allura sa nkunu qed nagħmlu l-bidliet ta' tmexxija u l-mod kif jitmexxa l-ħabs ġewwa pajjiżna fl-istess ħin illi nagħtu l-inċentivi wkoll lill-inmates illi jingħataw opportunitajiet ta' aktar edukazzjoni, ta' aktar xogħol, ħlas iktar ġust għax-xogħol illi jagħmlu u anke illi nagħtu opportunità ta' riforma iktar serja. Naħseb tajjeb ukoll illi nsemmu anke min-naħa tal-korpi dixxiplinati. Il-korpi dixxiplinati li saru bidliet kbar fihom tul dal-aħħar ħames snin, issaħħet l-armata, kien hemm il-protezzjoni ċivili li qegħdin inbiddlu l-vetturi kollha tal-protezzjoni ċivili u nibdew naħsbu għall-futur anke għall-iżviluppi infrastrutturali ħalli jkollhom il-mezzi kollha neċessarji għal kull inċident illi ikun jista' għall-ħares qatt jinqala' f'dak is-settur, imma naħseb tajjeb ukoll illi ngħidu f'dan l-aħħar ħames snin illi kien hemm għal żmien twil il-korp tal-pulizija kienu jgħidulhom overtime li tħallas fil-passat m'għandkomx ċans għalih. Il-korp tal-pulizija bdejna bi skema fuq perjodu ta' ftit snin illi naraw illi jingħataw dak illi kien ħaqqhom u qatt ma jingħatalhom. Il-korpi dixxiplinati għall-ewwel darba Tajniehom id-dritt li jidħlu f'union. Jekk naraw il-rata ta' extra duty, niżżilnieha għal 15 fil-mija illi kien hemm fejn jidħlu il-pulizija illi jibdew jitħallsu tal-overtime u jitħallsu tal-overtime fl-iqsar ħin possibbli. Dawn huma ftit mill-qabżiet kbar ta' li ħaddieħor kien qal li ma jistax isir, imma dal-Gvern għax ma jamministrax imma jmexxi, għamel il-bidliet kollha neċessarji. U allura jiena nħeġġiġkom ħbieb illi tkomplu tkunu iffokati, iffukati u tifmu eżattament il-bidliet illi għaddejjin ġewwa pajjiżna bidliet li jridu jbiddlu għal ġenerazzjoni aħjar, ġenerazzjoni ta' futur għal għal dawk iż-żgħażagħ li tajniehom l-opportunità, tajniehom l-opportunità li jistgħu jistgħu jivvutaw ta' sittax-il sena. U anka illi L-ekonomija ta' pajjiżna rridu nkomplu insaħħuha, insostnuha ħalli ż-żgħażagħ tagħna inħallulhom ġenerazzjoni ħafna aqwa minn dak illi aħna sibniha. Nirringrazzjakom.